Ɔbaa wayɛ sɛ deɛ gyama akutu na ayɛ woɔ. Ma ɛde me nua bɛma akɔ wo toɔ no. Obiara ne wayɛ kum nipa wɔ hɔ. Wate? Bɛma waware a woyɛ wo ba saa. Ɛdeɛ bɛn na ɛbɛtumi aba wiase? Ha? Wo yere ho sɛ gyama akutu. Ahohoro ne nipadua mu nyinaa.

agye anim akɔ akɔfa plesi ɛbɛkye me bra na bi wɔ hɔ na sɛ bɛrima wanhyɛ wo ho so a ɛde nsɛm bebree bɛba
ma

Akwasi, Na mama wo ne wɔn akasa, polisifo no. Yɛakɔ hɔ anɔpɛ. Wɔn se wɔn bɛyi ne nɛ. Ndeɛ wɔn nkae. Na wɔn se sɛn?
Wɔn se watrɛte maame no. Oh. Ɛno akyi soso adeɛ na etua n'ano a wɔnom nso. Na sɛ ɔtrɛte a wɔn kun no. Sɛ wɔn sɛ wɔn gyae ne man. Sɛ watrɛte no, ko deɛ wɔn kun no. Aban mmara no, sɛ ana nsɛm bi wɔ hɔ a, ti na wote hɔ a na wahwɛ wo kasaa yie. Ɔho.
sɛ da bia na lɔte meka kyerɛ wo meka kyerɛ wo sɛ wo ne me bra ankasa ɛwɔ mu sɛ maame ɔnyɛ yɛ nyinaa yɛnim sɛ wɔnyɛ but me bra nnwoma yi a wononom ne trɛten yi a wotrɛte maame ɛbɛdɛ na ɔmfa police fo sɛ ɔmo mɛkyerɛ wo afia asɛ wonni mu nua na woka no asɛm yi o mese me ne ne kasa na ɔpɛ awia ne anwummerɛ mama me ne ne kasa o Me ne no ka but yɛ mɔ mpae sɛ nea bi ɔmba yi megye di paa sɛ nea ɔmba yi no sɛ time nkɔɔyɛ because wa threaten deɛ a ɔnku no. sɛ yɛkɔ hɔ anɔpa ɔhwɛ yɛ ɔbɛka sɛ ɔbɛkɔ kɔɔto koraa bɛbɛm ɛdɛbi kɔɔto deɛ mmam nyame mpa ngu obi a wɔmpɛ wo yie deɛ sɛ wonam koraa na aho sɛ ɛtwi no koraa ɔbɛka sɛ wode biribi awɔ no ɔno mu wɔtaa wo dada wo papa nti papa no tan ne ma ama ɔno nso so tan wɔ mo ɛne nyinaa atwa kɔsi awurade so

na otumi gyae sɛ agye ne ɛso na akɔpɛ ɔbaa no koraa maa no. California, mɛka kyerɛ wɔ sɛbe, kwaku adu ne nyansa na metirim o. Kwadu ne tɔɔ ne nyansa na metirim. Soɔ, me mete wei, obi ani me kure mu, sɛ sɛ mewɔ me sika. na menam so ahu na ɛnte nkɔda no koraa no ɛɛ mewɔ fa ase wo ho yɛ
ɛɛ sɛ wɔ fon saa
wodeɛ sɛ na mebɛserɛ deɛ siiɛ biaa agya akyɛ me mensrɛ wo na ne adum kasa na ɔma kwane nkɔbɛ ɛmbɛ akwadaa no
kotoliwa california me deɛ deɛ wɔka no ɛɛ eh, wiase ɛnɛ mɛnya wo na ma menka deɛ wɔma koma so na me ho ntɔ me wɔba virus yi wɔbɛhyia ama anim ha abɔboa no ha bɛhwɛfo a wɔka kyɛ me nam sɛ hɛ krakye mɛpani na ne mɛkasa saa no Wɔka that shit na kyerɛ me. Keka fo na kyerɛ me. So, na me mede m'ani to sɛ me yɔnko ne kwadu. Kame akora me te ne tum. So, nanso meka kyerɛ wo, ewi ase. Oyi wɔfoɔ nsa ano ahwɛ nsa. Ka kyerɛ kwam tete nkwala ne yie. Ɔbɛɛ ne ho ni asɛm. Na valos yi, wɔse ne wii ne saa, ohu yɛ ohu yɛ sɛ ntɛtea. Nanso na mekɔ saa se yɛ a. Sɛ metete nkwadaa no yie a na ayɛ sɛ deɛ mede metete wɔn mu yie paa. Ah! Metete wɔn mu yie. Nti yɛ a wɔdi ne papa tɛm sɛn? Wo papa atwe mpena sɛ bi akwadaa wodidi anoma wodidi eh, kɔ suo no ano wodidi nka twa suo. So wahu. Enti me deɛ deɛ mɛka ne sɛ ɛnyɛ hwee. Ewiase no mpanin sɛ eh, akwadaa no akɔ nsuo na ɛbɔ hena. Mɛkɔ na makɔ ka kyerɛ kwadu me ne no bɛkasa mɛfrɛ no sane sɛ gyame a na mɛmɛ kwadu no mama no ayɛ kwadu ɔkura me sɛ kosua nti mɛfrɛ no na mene no akasa na yɛakɔ akɔma no bi na moakɔma no aduane monkɔma no aduane ɔnidi moma monkyere monkyere no kɔm kakra wate ah, moma wi ne mfra no adwene no na ma no nya skɔbresen wate ɛbɛboa nti wo deɛ mɛkɔ ne kwadu akɔ kasa why deɛ wo deɛ mo nkɔ
Mama, bɔkɔɔ deɛ. Ɛmi adɔ, bi aka na mi de ti wɔ. Ɛnim sɛ ɛdi ne nso bi. Na mama, akwasi asɛm na akwasi sɛn. Mote biribiaa? Ahaa sɛ yɛakɔ aa polisifoɔ no sɔɔ me bɛgye five million. Hey!
Ɛna me nua bɛrima bi ama me three million. Nti aka two. Ɛne ne papa kasa kasa kasa wɔ so ntua. Mama paa.
Na ne papa deɛ sɛ wokɔbisa no deɛ a wokɔbisa nipa a ɛni kwan sɛ wobɛbisa no ɛyɛ asɛm o. Woyɛ mu ba.
Na aka a wosɛ Ma.
Woyɛ mu yɛakye woyɛ mu ba sesɛe. Wotumi yɛ nipa bɔnesɛm sei. Efi akwasi nso na n'aso wɔ den. Edu baabi a sɛ ba ɔnyɛ nyɛ nyɛ koraa na wo a wo ba o. Sɛ efi wo sɛ wo so wo baabi wo papa asɛm o sɛ asɛm to sisi wo papa ɔnka bi ma wo. Sisi ehwɛ wo maame. Hwɛ dɛ mama da bia ma mesu da bia wo so su deɛ wo so asa akɔ akɔfa aba hmm.
sɛ obi ka kyerɛ me sɛ me papa bɛyɛ yɛ nse a kamangye andi da mama kamangye andi da o hmm.
nti mama yɛ sɛ mo se 300 naa na monya 3 hmm. million nti aka to ɔnya sɔso deɛ anka wobɛma ne bɛɛ
yɛfia wo ne sika biara

Obiara nnim.
Mama, me yɛ asɛ mɛtumi anya tuu bi. Nti mede ma mo na mode asɔ so. Ɛfi a, ɛnyɛ hyee. Sɛ sɛ meka abusua no ho. Nti yɛn nyinaa na ɛwɔ sɛ yɛko bom. Wate? Nti mama wo na ayɛ pani. Mama mfa ma wo.
That's right. Lati, ma. Sisi ano o, mahia asɛm baako a mede to w'anim ne sɛ mesrɛ wo, wo ne me bra wo ne ne nkasa wate. Ɛtia.
Ne ne nkasa yɛ si ama me wae. Because sisi ɔno ne yɛ ne da so a ka o. Ɛtia me ne ne kasa o, ɛnyɛ sɛ me ne ne nkasa o. Me ne ne kasa na nso akwasi asɛm. Wo kakakakaka yɛ maka. Ba wo deɛ sɛ waka amate. Yɛyi ne nya de ne bɛduru fie sei kima. Me ne no bɛkasa. Megye di sɛ ɔbɛyɛ yie nso. Why? Mama deɛ mɛsrɛ kwan o. Yɛbɛkɔ anwummerɛ yi akɔ akɔyɛ mu. Mepatro, mepatro.
Nti deɛ ɛbɛsi biara nso mɛba no maba abɛhwɛ sɛ ɛtumi kɔɔ yie a. Efia, nso ɔyɛ akyekyere mama werɛ. Ne gyae nisuo, ne nisuo no nyɛ hwee. Why? Yo, bye bye. Bye bye o.
ma Max, ei, mepɛ sɛ ka mebɛdi holidays wɔ US na mmom ka mefa Dubai ne mafa me girl Lovia na nka me ne no aba US wɔ. Hey, kwaw ne ba. Oh, Max wowɔ sika dodo. Na sɛ sika ɛdɔ o, wonya sika a wonyi da. Sɛ sɛ mehwɛ die no nyinaa ayɛ bɛtɛɛ sɛ kahura adi agu nsuo mu no. Ai, oh, medi me mmerɛ Ghana ha. Medi me mmerɛ Ghana ha paa. Ai, oh, sɛ hama no deɛ ɔde brɛ me red one no, sɛ ɛsi hɔ. Ah, ɛsi hɔ. oh max ayi makɔla no oh love ya ayi sɛ ɔwɔ yi ɔwɔ ɔwɔ dubai ayi oh love ya ɔyɛ nice girl sɛ ɛɛ wɔn no yɛ aburokyire deɛ ɛhɛɛ bɛba no ma him no saa ɛɛ oh. Na me odi amono deɛ seesei menyɛ nipa ketewa o, ɛna maka no nti mewɔ ha, mewɔ ha, na nkyɛ mɛba, yɛbiee wei no too mu aa na meba, wai aa meba, mesrɛ wo aa bɔ deɛ maka no, ɛhɛn kaa baako no nso yɛ a monhyɛ bɔ mmrɛ me, wai wode ma ama pokuya, ama pokuya us ɔde bɛbrɛ me, wai ɛɛ ama pokuya bogu ni ababaawa ɛhɛhɛhɛ, me no no ɛɛ mesrɛ wo Max ɛne ma menya wo. me ne ɔtumpo sie nanam
mekasa adwene nkwa ɔsene mu bowa adwene nkwa
wogegɛ wonya e ɔba na ahyehyɛ wo sei adeɛ dɛ sɛ ɔne wobɛwu a na aso ne ne wu kɔ baabi awɔ deɛ ne nkraka woyɛ asɛe wo ne anaa mehu ɔde na kakra mewɔ hɔ mewɔ hɔ mewɔ hɔ na kwadu na sɛ yɛkɔpɛ biribi deɛ so wɔ ho na deɛ wɔ mu nyinaa ne sɛ ɛyɛ wɔn ankasa wɔyere kale california adeɛ wayɛ dɛ wei deɛ awo mesrɛ ɔma ne haw wɔde asɛm bi abɛtom anim hmm. kyerɛ wɔba virus no wayɛ dɛ wabɛsu agu me so paa akwadaa no dɛ ɔdam no hmm. na me no nso no meka bi kyerɛ no paa ɛsiane sɛ ewiase mempɔ de yɛmfɛ nsa manta ɔbaa wo mua deɛ ɔyɛ ho ɔbaa kokoni bɛrima na sɛdeɛ wanya sika na ɔsɛ ɔbɛwale mmienu enum ɛnan a na ɔsɛ ɔbɔ akɔnhoma a wohaw ne sɛ yi ah! na wo ɛ wo virus me ne wo nante ma va ɔhu deɛ ɔyɛɛyɛ ɛ meka kyerɛ meka ne nyina ka ho na yɛ na me metra sɛ hu sɛ a road to uh, a road of I don't care lead to a city of I don't know Mm. What I say, and due to children ostentatious pomposity, their action normally consider them to be tomfoolery. Oh, oh, them no, them no, them no, them no. I can't make cry like or them is only a buyer quashi. Yeah, Kwadu, Kwadu, eh, the messer on the say, me will ban a minimum so buying. ɛnyɛ wo ba virus na kam sɛ sɛ ɛwi yɛtumi nom ma ɛfa wo hwene mu a ɛbi san transfer bɛfo wasom patapaa pioto mmara ne woro mmara ne yɛde woro anyam nam nenam ha yi sɛ betietie deɛ meka no sɛdeɛ meka no tie wɔɔ pani me nso mɛ pani nyɛ sɛ obi bɛka sɛ bia me wɔdi amono ɛna mɛmɛ sɛ wɔ wontumi ntu nsunu wontumi ntu nsunu ngu na akɔ saa ahahan nhyɛm wɔ mu adeɛ ɛyɛ dan a wɔba no no ebi a wɔnom wie wɔnom wie na ɔno nso deɛ bɔnsam de ne bɛyɛ ne bɛyɛ kakra ɔbɛsakra kanyamsɛm Ntsi dza ɔbɛyɛ a awo, mesrɛ mo, monka mo adwen mbɔ mu, na mom yɛnkoyi akwadaa no. Odiam no, mempene.
Mempene o. Akwadaa wei paa, me ne ɔpapa tena, akwadaa wei di adi m'ani paa, yɛ ayɛ me no. Nyɛ adeɛ a bɛpene. Obi a ɔtumi ka sɛ ɔbɛkɛle me, ɔbɛdae me.

Kwadu, yɛne awo nkasa na ɔnte aseɛ. Yɛnkɔyi akɔdaa no. Akɔdaa no adeɛ adwembɔne wɔ ne tirim. Hwɛ sɛ akɔdaa no ɔsua nyansa wɔ prison. Wate, ɛnyɛ hwee. Sɛ ɔwɔ police station mi bɔ. Sɛ ɛnya mfa ne nkɔ court. Ah, na Kwadu, asɛ prison no wɔyɛ dɛde afra gu tirim.
Nti wode wonim sɛ akɔdaa no wɔwɔ police station. O, mena mete.
Tɔba asɛm deɛ.